Bedo kwede loko cune i kumi. Kit dano eno ba. Bedo kwede loko cune. Lucky David. Lwonye Bill Armstrong, kaka codi. Amari ma nongo calo omego, macalo lutino angor. Ento ka ma ite idonyo iye-ni dong pe atye mari tutwal. pien ni pi boss pi lutim an akwero wa mamana akwero wa babana akwero wa family co ci in laki te bi mere ati miti awec ci lok acel keken ka ma iti royo i wi ni iti royo ne ka marac iti royo ne ka marac an atwol mo ma ka ibora maber myero inwongo ni idogi oo Meno nying dokke David. Iyi twol ma gilwongo nyinge ni doge ryo. So, an atye twol maye ma gilwongo ni Oli. Ka pwod pe aloko atatara pe akayi, ento ka iweko aloko atatara abikayi ma wii bale. Now, Lucky David, in ba lokowi, kwoni o weng, staili o weng, life staili, in pwod pe itiyogi adam. Macalo lutino kaka cwinyi omyero otigo ada me wiye in pud pe itiyo kwede. Kit ma boc pi gutim tiyo ki ada me nyo kit ma luwewa lutino luwewa ivi eh, love addiction gi pato gi eh, luwe mapol ma gitiyo ki adami in pud pe itiyo ki adami. Min jami-ni weng ma itye kwede ni Laki David ci amito luwer luwoti ginge. Laki David jami ma in itye kwede weng jami me noro. In pwod pe ada mukeli ki mo mapat ki co mon aryo ma in itye kwegini. Mon aryo ma in itye kwegini bene bedo calo kicuno iri acuna pien ni kwoni weng kwo pa ngat ma maro jami me nono. Ci ka imaro jami me nono pe iye lwot pa ryemo, yelo post dye gutim. ibitugo iye dano, ibitugo iye an, nyo alub pi an. Ka in imito bedo ma itye cep i amuru kany, pe iyel bot pi gutim, Lucky David. Lucky David, nen kit ma gipiri kwede, nen ka ma in ia iye, ka ma in ikwo iye. Ci ibini i lok olok ma iniang. Lakit David, amito awac piri lok acel ni, cene-ni weng ma in itye camone i kom lucur wa bongo ma in iruko wa panduli ma lucur wilo-ni, nino mo tye acel ni gugiko. Pien i laki David an pe alwori gira, atye i kin dano ma pe lworo laki David naka coli. Dano to wan, a kit etiyo nyonyo, kit etiyo nyonyo ma mani ojingo. An atye ki tail ya, Batman, atye ki tail, lweny pe tung nino acel. Ka igoya adit, next time pe ibigoya. Yo, laki David, amito awac iri ni, In i lalweny i kom dano, in idwenyo i kom luwer luwedwu. Oweko in ico ngat mo pi gami, omiyo in ki gami me wer wer lyel ma bene werne pi ite. Meno lobo ma tye i kin gang, wa wer keny ma in itero i kin piny, werne pi ite. Meno lobo ma tye i kin gangi kany, in dong gin ma idong kwede en aye tic ki kare moni eni. mi cung weni, mi lweny i kom lucungu, mi lweny i kom luwer, mi lweny i kom dano, en lakede ibito dong kwede. In pe idong ki gino mo i lobo-ni. In ka wi wi oto kici kici kici kici kici, in pe iryek wa i cukul. Hmm? Ka in itye miti lok kumi gikelo step by step laki David kino mukene wa woti gulu city logo yo. In we ka dano neno history nyo gineno video ma gicwalo i yamo eni Vidio eni tye evidens ma dong ber loyo weng ka lawer ma dako ne okobo onweng calo tol bul calo nge bul nge bul pa morokole ma ki gabo agaba eni so in iwaco ni in itye maber Lucky David Lucky David amito awac ni in ki tye tic kwede me cene omiyo wamuni ma gia ilobo ma woko gibino iye Uganda kany ka i oa Uganda gibino i Acholi kany Gineno ni ticgi Willa ki David dong yot loyo gin mo keken, pien ni kite miro aye lyewa apar wuwero kwede wer because ni in itye ka mito yweka. Ka imito yweka pe iyel boss beat, pe itemo ywe kare me manok nyo giburi ki muduku kit Lucky David dong giburu ki muduku nongo Gilbert wiye otoro ata. Boss beat ogamo pien ni mari nyo itye ka defending lawer kara itye ka defending ngat ma bukaye. Ni laming mo, lagi David laming ming mo. Gilbert olanya pe otimo gin mo, pe ocwalo wa ngat mo i kom in. Gilbert olanya ka nyi cwalo dano tye omyero cwalo i kom Bosby, nyok lawote, pe in. In latin, latin puc. Ni lagi David bene waco ba, loko ba. Lagi David in wa weyini wa nyaka nyang ka iketo ka ma an atye ka myel iye. Acito aneko generator, ka inge go peny lupa bor. In bene wek co pa bor pe edony i ot lyel mo pa bor ka en pe bene ingeyo nyingi. In wer iketo i kin gang taki iketo acita neko generator. An pe amari. Kit lawer ango ma coko kwon calo tok gita ni? Ka imito abin pa bor an atye pa bor stage. Yellow box rik oting tyen mukene pe bidok. Icabo nying lutelawa kare mukata.